Ia, yym Aaron Jones ydw i ac yym dwi yn awdur methodoleg Say Something in Welsh. Gwych! So diolch am siarad efo fi heddiw. Felly, o'n i jyst isio gofyn dipyn bach am dy siwrne di yn, ie, yn dysgu Cymraeg. So sut ddaeth y syniad i greu Say Something in Welsh? O, oh, cwestiwn difyr da. Mae'n ma, ma amser yn ôl rwan. Um, Mae'n siŵr bod fi'n cofio rhywfaint o'r cychwyn. Um, really ddoth allan o'n profiad yn hun. O'n i di, um, ges i'n magu tramor a wedyn o'n i'n gweithio tramor yn sbel iawn. O'n i yn, yn 32 yn symud yn ôl i Gymru ac adeg hynna eisiau ati i ddysgu. Um, Ond na, yn y taid yn siarad Cymraeg, ond oedd ddim yn siarad Cymraeg efo fi. Felly mi oedd na, lle bod na darnau bach o Gymraeg yn yn Saesneg i, ond, ond oedd o ddim yn, yn iaith weithredol i mi. Um, felly, uh, pan o'n i wedi bod yn byw tramor, o'n i wastad wedi trio dysgu ieithoedd eraill. Mewn ffordd, o'n gwybod byddwn i'n mynd adre rhyw ddiwrnod ac eisiau gweld os o'n i'n mynd i fedru dysgu'r Gymraeg. Cyddo'r arwyddion yn, yn wael ofnadwy. Fi, fethu dysgu unrhyw beth o gwbl, o'n, o'n i'n sâl iawn am ddysgu ieithoedd. Wedyn, ddes i adra a gwneud um, cwrs Ulpan mis Awst yn Aberystwyth, uh, dysgu'n dwys iawn. Um, a rhywle rhwng y, y, y drefn dysgu a'r dwyster, um, a dwi, dwi am y bod yna rhyw faint o, o iaith rhywle i mewn ynddo fi i, i, i gael ei deffro. Mi nes i ddysgu yn llwyddiannus am y tro cyntaf. Um, a mi nath yna, nath yna dechrau sgogi fi chydig bach i, i, i feddwl, ella mae dim fi oedd y problem, ella mae'r methodolegau gwahanol oedd, oedd y problem. Ac wedyn, um, nes i fwrw ymlaen efo ffrind i mi i, um, i ddysgu'r Sbeinag yn weithredol. Um, ac oedd yr anhelaeth o hynny really just cyfarfod yn dafarn a, a, ac ymarfer a um, dysgu defnyddio rhywfaint o, o cwrsiau Pimsleur a Michelle Thomas ac ambell i lyfr, ond, ond oedd y gwaith mawr oedd wyneb yn wyneb yn dafarn. Um, a wedyn ges i'n diwrnod, o'n i'n gweithio Cyngor Sir, um, a mi oedd rhywun wedi dod i mewn i roi cyflwyniad am um, Rebecca'n meddalwedd. Ac yn ystod y cyflwyniad, mi ddedodd o fod o'n siarad yr abeg. Ac uh, fi eisiau'n gweithio yn Dubai am 5 mlynedd, a wedi trio'n galed o'n nadwy i ddysgu Arabeg, wedi methu yn llwyr, nes i hyd yn oed treulio mis dwys uh, yn Cairo yn trio dysgu. Dim yn medru cyfnod sgwrs. Ond yym tra bod pawb arall yn gwrando ar y ar y cyflwyniad, o'n i wedyn yn yn trio cofio sut i ddeud yn Arabeg lle wnest ti ddysgu Arabeg. Ac o'n i 'di cofio hwnna erbyn diwedd y cyflwyniad, es i fyny ato fo i a ddeud 'lle wnest ti ddysgu Arabeg? Yym a nath o ddeud 'o o o na oedd o'n amser hir yn ôl, dwi yym dwi ddim rili'n cofio fawr ddim rŵan'. Yym a dwi'n cofio wedyn yn y cyfarfod asesu nes i ddeud 'dwi'm yn gwbod faint o, o wirionedd oedd yn y pecyn meddalwedd, ond dwi'n gwybod oedd yn deud celwydd am, am siarad yr abeg. Ond wedyn ar y ffordd adra, o'n i'n meddwl, mae gen i eirfa ar abeg eitha helaeth. O'n i'n gwybod, er enghraifft, um, o'n i'n gwybod bod yr abeg am, am llaethdar um, yn, yn yr awyr yn uh, Rutuba, A doedd gen i'm syniad be oedd hwn yn y Gymraeg. Dwi'n mond yn gwybod hynny yn y Gymraeg rwan am bod fi wedi deud y hanes yma o'r blaen. Um, a dwi'n cofio dreifio adre a meddwl, mae'n ma siwr bod fi yn gwybod mwy o eiriau yn yr Arabeg na dwi'n gwybod yn y Gymraeg, ond dwi'n gallu siarad Cymraeg a dwi'n gallu siarad Arabeg. Ac eisiau tri a deall pam oedd sut nes i ddechrau potsian wedyn efo meddwl, reit, so rhywun yn cychwyn o'r cychwyn rwan, be fyddwn ni'n gwneud i trio helpu nhw mynd lle mae Cymraeg fi wedi mynd yn hytrach na lle mae yr abeg fi wedi pydru. Waw!
A felly, sut ydych chi fyny efo'r system yma felly? Dwi'n gwybod, rhaid i ddeud, i fod yn onest, dwi'n gwybod beth ydy dy gefndir di'n broffesiynol, ydy o i'w wneud efo addysg tyna? Um, Wel, athro Saesneg fi eisiau um, tan mi ddod yn ôl i Gymru. Um, wedyn eisiau i fewn i um, fath o pethau electronig, o'n i swyddog elwydraeth am spel a, um, a wedyn um, ymgyrchu iaith oedd o. Felly mae wastad wedi troi o gwmpas iaith mewn rhyw ffwrdd. Um, ond uh, a mi on pan o'n i'n dysgu'n Zimbabwe, um, oedd na elfen gref o, o ESL i, i hynna, felly rhyw chydig bach. Ond yn y bon, nes i just rhyw asesiad personol o beth oedd wedi gweithio i fi oedd o. Um, a trio cymharu lot o beth o'n i wedi gwneud efo'r Gymraeg, beth o'n i wedi gwneud efo'r Arabeg, ac efo ieithoedd eraill lle o'n i wedi methu. Um, a trio gweld os oedd na modd i mi dynnu allan um, y darnau o'n i'n gweld yn llwyddiannus. Ond Hefyd efallai fod o'n werth dweud, um, mae, mae gen i eitha dipyn o ddiddordeb mewn uh, beth sy'n fel arfer yn cael ei cyfeirio ato fel, fel um, uh, meddylfred first principles. Mae, mae Elon Musk yn sôn lot am hyn. Um, a mi o'n i'n gwneud rhywfaint o feddwl, rhaid dyma'r holl bethau uh, dwi wedi gwneud, dyma'r pethau dwi'n gweld yn llwyddiannus, dyma'r pethau dwi'n gweld yn aflwyddiannus, ond um, os dwi jyst yn gwneud un neu ddau neu dri o bethau, be fydda'r pethau hynny, a, a trio torri fo i lawr mor bell a phosib. Um, a dwi'n meddwl mae dyna, dyna yn y pen draw sy'n gynnu. Um, cyfuniad o, tmod, dwi ddim yn credu bod na fawr o ddim byd newydd yn, yn beth da ni'n gwneud. Ac eithr o bosib, da, da ni'n gwneud gwaith ymarfer gwrando efo um, recordiadau wedi cyflymu. Dwi'n meddwl bod hynna yn, yn dwi, dwi heb weld o yn un lle arall a, a mae'n mae, mae gwneud andros o wahaniaeth, mae'n really yn help mawr. Ie, yeah, um, yn dysgu Cymraeg, mae'n siŵr uh, nes ti ffeindio bod dallt pobl yn siarad, ie, yeah, tu allan i'r dosbarth, sydd un o'r pethau mwyaf...
Hwnnw yeah, ydi o, hwnnw ydi o. A, a, a problem mwyaf dwi'n credu efo hynna ydy pryd mae wirioneddol yn digwydd, achos yn y bôn, da chi yn dysgu'r iaith i lefel eitha llwyddiannus a wedyn yn cael yr holl dŵr oer yna am beth i dall pobl. Um, a beth da ni'n trio gwneud efo'r er ymarferion gwrando ydy cael nhw yn, yn cychwyn yn gynnar iawn yn y broses a wedyn erbyn i rywun fod efo eitha dipyn o allu mynegu, maen nhw hefyd efo eitha dipyn o allu dallt. Ie, yeah. mae'n ma um, wych dwi'n meddwl, chos nes i ddechrau um, fel athrawes Gymraeg tua, dyn ni'n 8 blynedd yn ôl, a dwi hefyd efo cefndir TEFL, fatha, fatha chdi, so o'n i'n meddwl efo Saesneg, mae yna gymaint o adnoddau allan yn does, a, a wedyn efo Cymraeg, dos am lot. Mm. A hmm. mae'n ffordd, oedd rhaid i fi ddechrau creu bethau fy hun, a jyst meddwl am sut i yeah, addasu'r methodoleg o Saesneg o TEFL at y Gymraeg. A Ie, yeah, dwi'n ffeindio bod um, mae gen i fyfyrwyr sydd wedi astudio Cymraeg efo llyfrau a dosbarthiadau, a dyn nhw dal ddim yn dallt gair dwi'n dweud pan dwi'n siarad fel hyn. a mae'n mae, mae, mae, mae, mae digolonni pobl yn nhw'n adwy tydi, achos maen nhw'n disgwyl ar ôl yr holl waith, mae rai bod ni'n, beth arall sydd na i ddysgu, a'r gwir ydy, does na ddim byd really i ddysgu, ond mae angen ymarfer y proses o, o wrando, ac os na, os da chi heb wneud digon o hynna ar y daith, wedyn mae'n dod fel dipyn o sioc. Mm, di. Felly, efo dy siwrna di felly, o ddechrau dysgu Cymraeg, faint o hir gymerodd o ti'n meddwl i fod yn rhugl? Mm, a, wel, gen i berthynas cymleth efo'r gair rhugl. Ie, ie. Ie. Um, mi, mi fyswn i'n deud, mi, mi o'n i yn yn medru cynnal sgwrs erbyn diwedd y y cwrs Wlpan gynta, erbyn diwedd y pedair wythnos yna, mi o'n i yn gallu cynnal sgwrs. Um, Dwi'n cofio un peth eitha clir am hynna, o'n i di, o'n i di meddwl i fi fi hun, um, pan o'n i yn gallu siarad y Gymraeg, o'n i'n mynd i gael tatŵ bach, drai goch ar nysgwydd i, jyst i ddeud, reit, dwi wedi, dwi wedi cyrraedd adra, dwi wedi bod yn crwydro'r byd ar hyd y mywyd, ond rwan mae gen i'r iaith, dwi adra, dwi yn Gymro felly does dim mwy o cwestiynau am hynna a mae gen i ddraig o chi brofi fo. A nes i gyrraedd diwedd y cwrs wlban gynta a dwi'n cofio meddwl dylwn ni fynd i gael y tatŵ rwan ydy'r gwir ond dwi'm really isio mae'r syniad yn dychryn fi chydig bach a felly dwi am, a dwi am deud bod fi ddim cweit wedi gorffen felly o'n i'n gallu cynnal sgwrs. Wedyn es i fyw ym Porthmadog ar ôl hynna um, ac mynd i ddosbarth nos, um, ac blwyddyn yn nes ymlaen, mi nes i mis dwys arall yn Aberystwyth. Um, ar adeg hynna, fe rhyw fath o tyfo, rhywbeth i orfodi fi wneud o, nes i ddeud um, i'r ffrindiau yn y dosbarth, yn y

Ond mae o'n gwestiwn anodd ydy, pryd dyn ni'n rhugl? Chos dwi wedi hmm. siarad Cymraeg ys o'n i'n dair oed, a eto dwi'n dwi dod ar draws geiriau drwy'r amser, dwi'n mynd gwybod, neu dwi'n mynd teimlo'n gyffyrddus yn ei defnyddio nhw. Yeah. Deis i ar draws gair Saesneg newydd um, chydig wythnosau yn ôl um, mewn, um, ar Twitter gan, yeah. uh, gan uh, rhywun sy'n sgwennu llyfr um, a'r gair Saesneg ydy snow bones, A hyn ydy, pan, pan ti'n mynd ar lôn yn rhywle, a mae wedi bwrw eira, ond wedyn mae pobl wedi bod yn mynd ar hyd y lôn, a mae gen ti'r eira darn yn canol ac ar yr ochrau, snow bones di hana. Oh, wow. Yeah, Berffaith, ydy. A mae yna gymaint o eiriau'n Saesneg hefyd oes, dwi hmm. siŵr, mm. da ni'n mynd wybod, achos dyn nhw'n cael ei defnyddio o hyd, yna maen nhw'n disgyn allan o ffasiwn. Ie, yeah, felly... A rhugl ydy'r peth difyr, ti'n gwybod, achos mm. es i nôl i Bwrthmadog, um, a sa rhywun wedi gofyn i mi adeg hynny, ti'n rhugl, mi fyswn i wedi dweud, wel nac, dwi'n amlwg ddim, ond mi fyswn i wedi deud o'n yn Gymraeg, o'n i'n byw trwy gyfnod y Gymraeg. Um, a wedyn o'n i'n gweithio trwy gyfnod Gymraeg hefyd, a mi ges i, dwi'n cofio pan nes i um, cyfweliad ar gyfer y cyngor. Um, mi o'n i wedi cael un cyfweliad ar gyfer swydd gwahanol um, a di gwneud o'i gyd yn y Gymraeg a ddim di cael y swydd. Ac yn, uh, yn y swydd e-lywodraeth, um, mi nes i cyfweliad yn y Gymraeg a wedyn nes i ddeud, dwi wedi cael cyfweliad arall lle ches i mor swydd a, a dwi'n teimlo chi wedi bach yn ansicr am yn Gymraeg. Dwi'n mynd siwr os dwi wedi, tibod, os dwi wedi gwerthu fy hun yn ddigon da yn fy ail iaith, felly oes modd i mi gael rhan o'r cyfweliad yn y Saesneg hefyd? A wnaethon nhw ddeud, e, ie, iawn. A mi, mi ges i ryw deg munud yn y Saesneg. A wedyn ar ôl hynna, ges i gynnig y swydd, a dwi'n cofio meddwl, damio fo, mae dal, dyna ydi o. Dwi'n dwi mm. dal yn fwy o fi fy hun yn y Saesneg. Mm. Um, ond wedyn, wythnos cyntaf o'n i'n gweithio yn y cyngor, mi welais i un o'r, un or boys oedd ar y panel cyfweld, a nes i ddweud, wel, chybod, sori bod fi wedi gorfod gofyn am, am y Saesneg, ond diolch, achos yn amlwg nath o'n wedi gwahaniaeth. A nath o ddweud, uh, na ddo, actually, nath o ddim. O'n i'n meddwl bod chdi wedi dod drosodd llawr am gwell yn y Gymraeg. Wel, well. um, iawn, so dwi am ddod yn ôl i un cwestiwn dweitha yn jyst edrych ar yr amser. Um, yeah, so, so be ti'n neud ar y funud felly, efo um, swydd a efo Say Something in Welsh, os yna rhywbeth newydd yn digwydd? Ie, yeah. mae da ni,
mae wedi bod yn, so, mae wedi bod yn, yn flwyddyn rhyfedd iawn i ni, achos wrth gwrs mae wedi bod yn gyfnod anodd ofnadwy i bawb, Yym ond dydy cwmnïau sydd yn dysgu ar-lein yn barod ddim ymysg y cwmnïau sydd yn poeni am am golli staff ac yn y blaen. Felly da ni da ni wedi bod yn yn reit hyderus ar yr ochr yna, da ni 'di medru galluogi'n staff ni, wel maen nhw i gyd yn gweithio adra, bron trwy'r amser beth bynnag. Um, da ni wedi medru gwneud yn siŵr bod ni yn gwneud yn gorau i edrych ar eu holon nhw, i annog nhw i siarad yn y gorau pan maen nhw'n deimlo dan bwysau i ddeud bod ni ddim yn disgwyl iddyn nhw fedru gweithio yn berffaith fel normal er bod nhw'n gweithio adra a bod hynny'n normal. Mae dal, tywa, maen nhw dal wedi bod o dan lot o bwysau. Felly, da ni wedi bod efo rhyw deimlad o fod yn lwcus iawn yng nghanol adeg anodd. Mm. Um, ac eleni, da ni, am wn i, da ni wedi camu ymlaen eitha dipyn yn y flwyddyn diwetha, um, a da ni rwan ar drothwy uh, nifer o beth eitha difyr, dweud y gwir. Da, da ni ar fi'n lawnsio'n cwrs Saesneg cyntaf ni trwy gyfrwng y Sbeineg. Da ni hefyd yn gweithio ar cwrs Saesneg trwy gyfrwng uh, Mandarin. Mae gen ni bartner yn barod i hyrwyddo'r ddau gwrs yna, sydd yn yn gwefan gwirio gramadeg Saesneg efo eitha dipyn o o ddefnyddwyr. Yym da ni yn trafod efo Banc Datblygu Cymru posibilrwydd o o funding round bydd yn galluogi ni i fusoddi lot mwy ar yr ochr technolegol a a creu cwrsiau newydd. Um, a da ni yn, yn gweithio'n agos iawn yn gosach trwy'r amser efo'r Ganolfan Genedlaethol, felly mae honna hefyd yn, yn y ddawol iawn. Felly dwi'n meddwl erbyn diwedd eleni, byddwn ni wedi lawnsio rhyw 4 neu 5 cwrs newydd, gan gynnwys y rai Saesneg, Yym, a dylen ni fod mewn mewn sefyllfa erbyn hyn lle dan ni'n newid yr ochr technolegol. Mae gen ni newid mawr ar y ffwr efo hyn lle ar y funud dan ni yn gweithio efo yym efo ffeiliau statig, felly jyst MP3 a mae pobl yn lawr rwytho nhw yn defnyddio nhw. Yym, a dan ni am symud at system ffrydio. sydd yn y bôn ddim yn ei hun yn gymaint o wahaniaeth, ond mae bod yn, mae, mae ffrydio yn galluogi ni wedyn i alluogi pobl i newid gosodiadau. Felly am y tro cyntaf byddwn ni'n gallu dweud, fedrwch chi dewis gwneud Say Something Welsh unau um, ffordd hawdd neu ffordd ganolog neu ffordd gyflym. Ah, iawn. a bydd hwnna yn yn lot o help achos mae'r mae'r cwrs y, y prif problem efo'r cwrs ydy really mae'n chydig bach yn yn rhy anodd dydy ddim yn rhy anodd i weithio um, ond da ni'n gwybod bod yna bobl sydd yn ffeindio mae, mae jyst yn teimlo'n rhy heriol iddyn nhw. Mae rai pobl yn ffeindio'n heriol a maen nhw'n fodlon jyst defnyddio'r bottom saib lot a mynd yn dow dow. Um, mae yna bobl eraill sydd am fod o'n mynd bach yn rhy gyflym, maen nhw jyst yn, yn colli momentum. Felly, da ni'n teimlo rŵan byddwn ni'n helpu lot, lot mwy o bobl. Um, da ni am y bod y pobl da ni'n colli yn, yn fwy na'r pobl da ni'n cael ei lwyddo. Felly, o, o fynd i mewn i hynna, da ni'n gobeithio gwneud lot mwy o wahaniaeth efo'r Gymraeg. Um, a, a wedyn gobeithio erbyn diwedd y flwyddyn byddwn ni'n cyflogi mwy o bobl i greu mwy o, o ieithoedd, mwy o bobl tech, a wedyn oherwydd hynna byddwn ni'n gallu cyflogi mwy o bobl i wneud y Gymraeg achos fyddwn ni ddim, tan, tan rwan, da ni dal hyd heddiw, da ni yn, yn dibynnu fel cwmni ar yr incwm o'r cwrs Cymraeg. Yeah. Um, ond erbyn yr adeg am y blwyddyn nesaf, dylse hynny fod yn, yn hollol wahanol. Gwych, waw. Ie, yeah. byddai'n uh, edrych ar beth fyddwch chi'n neud nesaf. Wel, diolch am siarad efo fi heddiw.